E tiragalo e e maswe e diragetseng mo letsatsing la gompieno ka masa ka bokwara pastri mo lefelong ke la magogwe magogwe lerato cafe e ya ka rona ya ka baagisane ka bokwara pastri re simotse re utlwa go lela ditlhobolo go lela ditlhobolo ga go lela ditlhobolo ke re sa tlhole re itse gore gate re dire eng re be re leka go founela sepodisi ra founela sepodisi ra founela sepodisi go fitlhelela ka nako tse tsa bo two six ka e le gone re bonang divene tsa mapodisi because nna moo ke dula mo pleke mo ntlong ya boraro go tswa mo tiragalo e ne e le mo teng moo ko re tiragalo e ke tiragalo e nngwe e re tshositseng ko re re santsane re tshogile le gompieno yana gore tota ke eng se se kana kana se ne se diragala mo lehelong la rona la mo magogo tharoutu gore go diragetseng Ga ra ba bona mo difatlhegong. O mongwe o re mmoneng o ne a apere BVD e tshetlha, a apere sekipa se se sweu, o motelele ka seemo o mosweu, o mongwe a le mokhutshwane a apere tse di blue. Gone jaanong rona yaka re le baagisane santsane re re akabetse, ga ise re utlwe gore a go na le polao ompo go na le eng ka gore ga re a tswa le ka dijarata. Se ke se boneng fela re bone go na le diaparo tsa ba bangwe di ka mo jarateng ya ka mo next door e nngwe e mo straat-eng. go na le madi teng moo go bontsha gore ke mo ne ba feta teng ga ba sia re tshogile mo go maswe re santsane re tshoko re santsane re akabetse le gona no santsane re akabetse re ipotsa gore gate go diragala mo motseng wa rona wa magoka re ke so sa ntlha se diragala mo mo lefelong le a e sale ga ne re simolola go tla go dula fa ko re ne re maketse gone ebile mo boagisaneng jo bokana at about midnight uh,

eh ba nthabare ke mapodisi be ke ya go tsaya mapodisi cause ne ke sa bone ba apere uniform be ke ya ko police station ya mafikeng ke bitse mapodisi be ke tla le bona and re ka ba ka mpolela gore ke eme ko thoko then they will call me after that eh ha ke itse go e ragetseng le no ena ga itse ke kry any information regarding incident e ragetseng Eh, ke ke tulo ya ya lelapa e eh, e leng gore ra rentisa go na le batho ba ba dulang mo and then gona re dule mo le bone eh, we check them ga gona le matter something se senyegile or eh, go na le maintenance o tlhokegang se se re utlwisitseng botlhoko jaaka ke le mokhuduthamaga wa tshireletsego ke gore mongwe wa lesep- wa lepodisa la rona o na- o na amega mme selo se se botlhokwa ke gore go nnile jalo o tswaletse o mo ntlwaneng lefitshwana mme dipatlisiso di santse di tswelela re batla jalo gore re romele molaetsa o leng gore o masisi go botlhe ba e leng gore ba ka tswa ba ikelela go dira tiro ya mofuta o le mo isagong segolo thata jang um jaaka ke go tlhalosetsa gore mongwe wa- wa wa lepodisa o na ne e le kaloro ya dirukhutlhi tse jaanong le ene re tlo go netefatsa jalo gore um re netefatsa gore o tswalelwa ko ntlo lefi tshwana sebakanyana ka ntlha ya gore a nne karolo ya dirukutlhi tse re lebeletse gore o lepodisa o tshwanela ke gore e nne ene e leng gore o netefatsa gore tsepamo le tolamo di nna teng segolo thata jang mo molaong mme ga o amega mo ditirong tsa mofuto gore utlwisa botlhoko After this incident, they left um, from this scene. Tumunsi was stuck. The police followed up on information, and those that managed to escape from here was then arrested. A further three suspects, meaning that a total of eight suspects have now been